A gba ayibu o mi ya ni yila gbɛngbɛri sanna di zuɣu gbɛngbɛhili gbɛngbɛri booni li gooje gooje ka dagbamba mi pahi ɛn din bɛ sunsuuni la ɛn o maa mini jee maa ka bi zaŋ ɛn pahi ka niŋ goonje di zuɣu instrument ŋɔ maa zaa di yuli booni goonje a nyɛ bini ŋɔ ŋɔ ti booni li mi zachi ka bimbe booni li jaki jaki ami jaki buŋa buŋa yes buŋ tuma nyɛla wala o ʒirila ʒili n zuɣu ŋɔ dini n ʒiri zum ŋɔ a yɛn nyɛli dini ka yɛn zaŋ niŋ ka di kpuɣi zum maa zali dini n ʒiri zum maa Di yi kani ka yɛn nya goonji maa di ku kum do ni a ni bɔri li shɛm. Foo di yɛn kpuɣi zuŋ mali zali a gbaai yɛbu. A nya bini ŋɔ mi, di puuni ka kunkuma maa yirina. Ŋmani m-bɔŋɔ, ŋmani m-bala. Tuŋ nyɛli ka bɛ gbaai pirigili dibayi. N yi yɛ mini shɛŋa din be kpaŋa ka jɛl li ka di niŋ ŋmani ka bɛ naan zaŋ bini ŋɔ wuu gbaŋ m-bala wuu wuu gbaŋ to dini ka bɛ yɛn bɛ puhi waa ka bɛ zaŋ ti deei gbaŋ ti deei gbaŋ maa da bee ka bɛ zaŋ ti ti bɛ mili bɛ mi kamani ka o nyɛ darija bee puhi waa bɛ bi vindi o bɛ yɛn shii o mi. Ni ti boli ni kana ni bi nyɛla yi bin bɔrigu ka chɛŋ ka bi zaŋ tinya bi tiɛ shɛli gooni maa din ka bi zaŋ pili ŋmani maa bi zaŋ bɛn lohala bini gbaŋ maa kom ni ka di baligi ka bi naan zaŋli pili ŋmani maa ka darigi saha voli ŋɔ na kani di ku yɛn pilli mi zaaha ka bi naan zaŋ kpa bihi shɛŋa din bɛ bi booni limi kuusa ti booni limi kuusa kuusa maa bɛn biɛhili n bala kpa bihi kuri bihi la kuusa To din ka bɛ zaŋ niŋ naan chibirili tabindi ee ŋmani maa agbaya boo bɛ niŋ li naa ka bɛ zaŋ ŋmani maa chaŋ ti sɔɣi mahim hali ka di ti kuui di bi jeeni wuntaŋa di ti kuui ʒini ka o naan kana ti gbaagi n yihi voli ŋɔ di noli m-bala goonji maa noli m-bala n yihili to ka naan bo dɔɣu ŋɔ dɔɣu ŋɔ dini ka ti yi kpɛ ŋɔ ŋmani maa bi chibirila voya ayi bi chibirila tooni voli ka chibi nyaangi voli bɛ yi zaŋ dɔɣu ŋɔ maa n tu ka di kaya ka di kpɛ voli maa n kana ti yi kpɛ ka baa yɛbo to zaa ti booni limi dibili dɔɣu ŋɔ maa ti booni limi dibili goonje dibili dini n bɔŋɔ maa to amaa ka ti lee shɛri lee chɛ ka gbanzabi she bini ŋɔ maa n pobili to bin shɛŋa bɛ ni bɔŋɔ maa zum wari zum n bala wahu o zuli la ka di yɛn chaŋ naa kam yɛn mali o wahu ka zuli maa ti zuo ti n bɔri di bali tiŋa o yɛn bɔlila goonji ka o kana ti sahali bee ŋun kam nyɛ nabiya bee o nyɛla bilichini ka mali wahu ka zum maa ti n zuugi ti bɔri ni to tiŋa dama zum maa yɛla n gɔɣi ti yaɣa ka a ba wahu maa o ti o yi a yi kpuɣi o A bahi o maa ka kpuɣi ni o yiɣi o shee maa yɛn laba tiŋ polo na, o ndoyin tɔɣini ka o no zuli maa ni lu o. Tɔn zuɣu bɛ yɛn boli ma ka yi ti sahi sahi sahi ka chɛ ka di viɛla. Dabaŋ laa wato zum maa ka ti mali niŋdi bini ŋɔ. Ŋɔ maa gba goonje maa doli m-bala ka ti booni li goonje doli. Din gba zaŋ gurim kpaa ka ti chani ti ŋmaari na m-pɔri li. N zaŋ li chaŋ ti deli, din tooi deli chira ayobu, chira anu, hal yuun gba n tooi deli, ka di ti kuui, ka yi naan ŋmaai lan bɔri li shɛm. N lan zaŋ zom maa yaha n-loli yaɣa yiŋ maa, n-vooi li ka di kpi n-loli yaɣa ayi maa. Dinzuɣu a yi ti yɛn ŋme goonji maa ŋɔ, ŋɔ maa, goonji dɔŋ ŋɔ maa, m-pari kpe, m-pari kpe m-bo ŋɔ, ka a Naawuni goonji maa kuŋ kuma. A gba a yi woo. To gonji maa mi din niŋ ŋmana maa yɛn ŋmɛli salo ni gonji bɔri ka di ŋmɛrila salo ni a ni ka gonji yino ŋmɛri o ko gonji nim kani o ŋmɛri o ko ka gonji nim kani amaa gonji nim ni bɛ luɣushɛli bi ŋmɛri ninvuɣu yino bi chɛni ti ŋmɛra salo n chɛni ti ŋmɛra to yimini chaŋ ti ŋmɛra ŋmana maa malila di galisimi gari taba di zuɣu yɛna di kunkuma maa garila taba shɛŋa kpɛmmi ka shɛŋa bɛ waɣa waɣa di zuɣu ti malila binshaɣu ka ti booni li zaachi sorry ka ti booni kafu kafu maa ka a mali kpariti kpɛ ka a yɛn zaŋ kpari kpɛ n daali ka di kana ti tabili kpɛ ka wɔɣisira ka niŋda ka wɔɣisira ka di mini din bala nim maa ka ti saɣisi yi ŋmɛra ka di doli taba so biɛngbɛhili n pun yɛliya ti niŋ bolli dagban bollila kafu amaa binshaɣu yiligu n bala biɛngbɛhili puuni di nyɛla kahu kahu ka ti bolli kafu maa Eh, ŋɔ maa sankpaliŋ yinli m-bala. Hɛn, amaa tin shɛli ti yusiri kparibuu yila ti zaŋ binyɛra zaŋ niŋ shɛli ni gba kamani eh, bini, binkɔb kara bɛn be mɔɣu ni ka mali yila maa, eh, yi ni tooi, yi nyɛla bɛ kula so. a yɛn kana yilli maa di yoli maa polo maa na ka di gbaa ŋmaai aya so a nyɛla nyɛŋo yoli maa polo ka di ŋmaa maa yili karili n daa nyɛli ka di ŋmaa li yoli maa polo a baŋ la booto din ka ti mali din ka ti booni kafu din ka ti mali kpeeni kpɛŋo maa n daari niŋda ka wɔɣisira ka di chɛ ka goonji kunkun maa ka yi nyɛ zaɣ boli ka goonji kunkun maa ka di doli taba a gbaa yɛ boo to a yɛn ŋmɛrili ka di bi niŋ kumsi kunkuma maa bi yirina bini ŋo nyuɣu sum n bala ti shɛli mi ka booni nyuɣu paɣaba ni ŋubiri dibu shɛli la to dina di tia maa di kumdimi tia maa yi deei daŋa di kum sum maa di lahi yɛn giligi liɣisi n kana ti baɣasili n tam kom ka kom maa ti kpeera ka yi zaŋli niŋ di puuni ka di baligi ka yi pili li yini bɔri shɛm ka baŋ lala booni ka ti mali soori booi nyuɣu maa Din gahim di yuli kaalo, kaaro, ka Dagbani mi boli li kaalo. Amaa din yɛli Dagbani yuli ka a yɛn boli li, a yɛn boli li nyɔdiɣiri. Tɔrɔlɔbo boli li kaalo maa, a baŋla ni jin gahili m-bala. A gba yɛbo. To, ŋɔ mi, Dagbani di yuli ka bɛ yɛli ni goonje, ni goonje bɔbigu n-nyɛ o ka bukaata. Bɔbigu maa mali bukaata. A zaŋ goonje maa, a bi yɛn ŋme goonje maa, bɔbigu maa ka a yɛn kpulimi zaŋ yo. Boo yi maa noli na gbaai ba o, ka pɔhindi yi bi tooi kpɛri di puuni bɛ binshɛɣu bɛ nɛma mini ninsuɣu bi tooi kpɛri di puuni. Din pahir a yi a ni ŋmɛri goonji ka chani maa, a mini salin suɣu ka o ti a binshɛɣu, ka di nyɛ a di tum ni binshɛɣu bɛ ka a zaŋ guri, ka a gbaai larigi bɔbigu maa ka bɛ zaŋ guri. Din pahir a ta, di dihirila goonji maa nachiinsi. Di dihirila goonji maa nachiinsi ka di viɛla. Dagbaai o. To din daa niŋ ka Dagbaŋ viɛri tam shɛli maa, bɔbisi ŋɔ maa zaa paɣiba n-daa yi tiriti li ŋɔ maa America paɣ shɛba n-daa kana n-daa na be yili kura ni ka n-ti explainiri ŋun yi maa binyɛra maa zaa ka paai nimaani ka paɣa maa yɛli ni ŋun daa yɛn ka o yɛn niŋ niŋm o amiliya ni yi saɣina ni niŋ o amiliya ni ŋun kuli ti yɛl o bahi ka bɛ ni bɛ forisi ti ma invitation ka n kana. Ka n daa yɔhim o ni ni niŋ ka o ŋun daa kuli ŋun daa dab o so maa na daa zooyi pam ka n daa pii tari bɛ ni daa sɔŋ bɛ ni daa kana ka ti yɛn daa yɛn niŋ goonji maa ka n daa pii pii tari ba dinzuɣu pam bɛn ti nachimba maa pam mi ka a yi chaŋ America bɔbisi ŋɔ maa m-be di ni America ka bɛ daa bini silimiin paɣ so n daa ŋun ti ti la bini bɔbisi maa to ŋɔ mi ŋuna di kɔŋko n-nyɛ silimiiŋga bini m-be ti goonji maa puuni.

kuriti kuriti mm, gariti mm. o ni man daa tunturi kona nim maa zuɣusaa ka bala malila baas ka di ʒɛnʒɛya ka bi dikurɛti la o ni man daa tunturi zuɣusaa ka di mi ka yɛn zaŋ kpɛ ka gonjo maa niŋ viɛnyɛliŋga ka gonjo maa ni nyɛ shɛli n bala so gonjo mi yi ŋmɛra ŋɔ maa gaɣali Di booni li mi gaɣili, zaabi gaɣili dini ka bi chaɣisiri doli goonji maa o nyari li ka bi chaɣisiri doli ka kunkuni maa nyaɣisa. Di zuɣu lala bini gaɣili ma gba siɣiri zaa bɛ gaɣili na nyɛ shɛli. To binshɛɣu ti ni mali niŋdi di puuni maa di nyɛla kom ni vari n nyɛli. Ka di ŋmani paɣibiligu ku shihi kom, ka niŋdi fulaawa ʒiɛhi ʒiɛhi ŋɔ. A yi kam a chani luɣ shɛli polo nya kom ni beni kamani bahi ni, ɛɛh, di tooi beni, ka di vari maa ŋmani paɣibiligu ku shihi kom vari. Ɛɛh, tɔ dinni maa, di wola m-bɔŋɔ maa. Ɛɛh, nyɔɣu ni polo ka ti gindi, nyɔŋ polo ka di be pumpɔŋɔ ni di lahi kaŋ ŋuna. Lan ka bahi din maha amaŋla wubu. Dinzuɣu nyɔŋ polo ka bɛ bɔri li chɛ ti na, ka ti booni li daɣ biɛlim. Ka daɣ biɛlim maa m-be kpe. Dinzuɣu gooni yi chana n-ŋmɛri ŋɔ maa n-doli li, ŋɔ maa n-chaɣisiri doli li ka kunkuma maa lura. Di ni yɛli so yɛn wo waa, ŋɔ maa ku yɛn chaɣisira n-zuɣu di niŋdi o ka di maa niŋdi o nyaɣisim ka o wara. Tɔ! Gooni maa ni nyɛ shɛli n-nyɛ.